Maitei temimbo'ekuéra mbo'esyry poapyhapegua, ko árape nemoirũta mbo'ehára José Oviedo ñamba'apóta ñande kuaapýre, aníke nderesaráiti. Ñañemoarandukuaaha ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oñeime. Jaikuaáta mbo'epyrãme ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa ñaime ñe'ẽteja tekogua. Avei jaikuaáta ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oñeime. Ojehupytyséva ko árape opávo ñane rembiapo oipurukuaa ñe'ẽteja tekogua. Oipurukuaa ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oñeime. Ha pe jahecháma ñande rapicha oñomongetáva hína ha ha'e omombe'u iñangirũme, oúta che prímo Argentínagui ha okase chupe mba'e héva. Ombohovái chupe hapicha iporã upéva ha ejapóna chupe chipa guasu. Ñande jaikuaáina la mba'e héva jaguerekóva avei ko'ã Paraguáipe, sópa, chipa guasu, miãla. Ñane jurutirava hína ajépa. Ñe'ẽteja tekogua. Mba'étepa pe ñe'ẽteja ha omombe'úva mba'éichapa pe ñande reko oĩ hína. Péa he'ise hína, ojáva tero reheve. Jahechakuaáta ko'ápe he'i ñandéve pe ojapóva umi tapicha Porã. Avei upéicha he'i ñandéve hína jahecha ko'ápe ta'anga. Mba'éichapa oñeime hína péa. He'ise hína ñe'ẽteja. Jaguereko avei ko'ápe pe mante. Mantépe ojapo jepiva py'ỹi. Avei vai he'i ñandéve. Mba'épa ojejapo vaíva hína ko'ápe pe tapichápe. ojejapo vaíva, ajépa ñamombo yty pe rupinte. He'i ñandéve ñe'ẽteja tekogua pe ñande reko rehe omombe'úva ñandéve, ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oiko ñe'ẽtéva. Mba'étepa hína pe ñe'ẽtéva? Ñe'ẽtéva ñande ja'e hína pe jajapo. póva, jaguapy, ñapu'ã, japurahéi, pe aheséina ñe'ẽtéva. Ha mba'éicha ha oñamboheko péva, he'iséina ñe'ẽteja tekogua. Ápe jahechanie he'i ñandéve, amóicha pe mitã oñemoarandúva hína. Avei jahecha mba'éichapa oĩ hína ambue tero. Mbegue he'i ñandéve. Jaguerekove kóicha, asy, asy hína pe mba'asy ja'eha avei ha asýva ñandéve. Jahecha ñande rapicha mba'éichapa oñepohano mbeguekatu hína. Ñe'ẽteja tekogua. Ñe'ẽ ohechaukáva mba'e. Éichapa oiko ñe'ẽtéva. Ajépa. Oguata, oñe'ẽ. Péva rehe mba'e ikatúta ja'e ko'ã mokõi ñe'ẽtéva jaguerekóva. Jaguereko ko'ápe ñe'ẽtéva oguata ha avei jaguereko ñe'ẽtéva oñe'ẽ he'ihápe hína. Jahechakuaava'erã péva. Mba'épa ikatu ja'e pe oguata? Péva ha'e peteĩ ñe'ẽtéva jurugua. Ha che ikatu ha'e hese porã, vai, hatã, kangy, pya'e, mbegue. Che umi aha'e hína amoheko pe ñe'ẽtéva. Ajepa'e entonce péva pe ja'e ñe'ẽteja. Ha jaguereko ambue hendápe katu Tĩguáva oñe'ẽ. Mba'e che ha'éta hese? Oñe'ẽ hatã, ikatu ha'e oñe'ẽ kangy, po'i, oñe'ẽ po'i, ikatu avei ha'e oñe'ẽ pyrusu, péicha avei pya'e, Ha oñe'ẽ mbyky. Jahecha avei puku he'i peve. Ñe'ẽteja tekogua. Ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oiko ñe'ẽtéva. Ñanemandu'áke umi ñe'ẽtéva ja'e kuri oguata oñe'ẽ ha omboheko chupe pe ñe'ẽteja jepa. Jahechakuaa avei hína oĩha tĩgua ha oĩha jurugua. Penemandu'áke umi ñande ja'ñe'ẽ va'ekue ambue ñemba'apópe oĩha pu'ae tĩgua ja'ehaguéicha avei oĩha pundie tĩgua. Peteĩva umi ha umi tai oguerekóramo hína pe ñe'ẽ, pe aja ha'éma ñe'ẽ tĩgua ha upéicha rupi jaguereko ñe'ẽ tĩgua, ñe'ẽ jurugua. Ambue mbo'epýpe jaguereko ñe'ẽ ohechaukáva Mba'éichapa oñeime? Ha pe aja hína kuri ombohekóva, ajépa, mba'éichapa oñeime, mba'éichapa ñande ñañemoĩ hína pe jamba'apo hag̃ua, oñeñe'ẽ hag̃ua ñande rehe, térã katu jajapo hag̃ua tembiapo. Ñe'ẽteja jeporu. Mba'eichaitépa jaiporúta hína pe ñe'ẽteja, pe ñe'ẽteja ojávape, entero omombe'úva mba'eichaitépa pe ñe'ẽ. Ñe'ẽteja jaipuru mba'eichaitépa ñamohendáta ñandépe. Ápe jahecha pe mitãrusu oguapy porã ogaguýpe. Omombe'u pe heko ajépa. Omombe'u pe hekoite mba'eichaitépa ha'e oĩ hína. Ñe'ẽteja jeporu. Mba'éichapa pe aikatu che aipuru. Mba'eichai. Mba'épa ikatu ha'e pe ijeporupýpe? Jahecha kuñakarai mba'épa ojapo hína ha he'i ñandéve, Kuñakarai ndokarúi ha oho péicha omba'apo. Jahechakuaa mba'éichapa omopytã ñandéve hína Péicha ombosa'y pytãme péicha omombe'u ñandéve heko ajépa mba'eichaitépa pe kuñakarai oĩ hína ko'ág̃a, oĩ py'anandi hína upéva la omombe'úva ñandéve. Ñamañamie ko'ápe ha jahecha pe mitãkuña mba'éichapa avei oĩ hína. Pe mitãkuña hesarái haihágui ha oho upéicha mbo'ehaópe. Upéicha jahecha avei ombosa'y pytãme omombe'u oho hague pe oĩhaichaite hína. Ajépa ndoguerahái hembipururã mbo'ehaópe ha oho upéicha. Ko'ápe katu jahecha peteĩ tapicha ojetepokuaa. Káva hína ja'ékuri asy hasýva chupe, ajépa. Ha'e jahecha mba'éichapa oguereko pe mba'e omyangekóiva chupe. Amo mitãkuña oñeñandu vai mbo'ehaópe, ha ikatu ipy'ahasy, hyenasy, hasy chupe, ajépa. Ha upéva rupi omombe'u ñandéve mba'éichapa ha'e oĩ hína. Péicha kuévo ñamboheko ñande hína pe ñe'ẽtéva rupive. Ko'ápe jahechamíe avei pe karai mba'eichaitépa ohóina. He'i ñandéve, Pe karai ou mbegue mba'apohágui. Ndojapurái ha'e. Mbegue, hekoite omombe'u ñandéve. Ave. Ñamañamie aveígui tapicha oñemboharáivahína kapi popo reheve. Térã pelota, he'i ñandéve, pe mitã oipota amoichagua vakapi popo. Ha jahechahína mba'éichapa ohechuka ñandéve, ipópe he'i amoichagua, oseñala ja'e chupe avei. Péa hína omombe'u mba'eichaguaitépa ha'e oipota. Ápe katu jahecháma tapicha mba'eichaitépa oĩ. He'i pe kuñakarai oguata asy ipyrasýgui. Oñepysãnga mba'e ningorae pe tapicha ha opyta hasy chupe ha omombe'u ñandéve mba'eichaitépa ha'e oĩ hína. Ajépa? Omboheko he'ise hína pe ára. Ha péicha jahechukami tembiapo ruvive ñane rembiapo, ikatúva opytáva ñandéve ñane akãme ko mbo'epýgui. Jehecha jey he'i, Jaiporu ñe'ẽteja opyta porã hag̃uáicha ñe'ẽ joaju. Pe ñe'ẽteja ja'e hína kuri ikatúva omboheko pe ñe'ẽtévape. Ikatúva omboheko avei ambue ñe'ẽtejápe térã katu terópe, mba'éichapa oĩ hína ja'e ajépa. Péicha hína ñe'ẽteja ha ápe jaguereko akỹ, pohýi, jepy, pya'e, mbegue. Ha péicha jaguereko ko'ápe he'i ñandéve, Karai oñe'ẽ temimbo'ekuérape, che kyvy omoĩ ikãsõ oho hag̃ua omba'apo. Kuña karai ohendu purahéi, ha che ajeporekáta pe ambue sa'y sa'yju aguerekóva hína pe ikatu hag̃uáicha amoĩmba pe pa'ũ che aguerekóva ko'ápe. Pehechakuaámapa peẽhíta ikatu hag̃uáicha ñamoĩmba péa. Maymáitévapa ñamoĩta karai oñe'ẽ, oñe'ẽ akỹ, oñe'ẽ pohýi, oñe'ẽ hepy, oñe'ẽ pya'e térãpa oñe'ẽ mbegue temimbo'ekuérape. Jahechami mba'eichaitépa hína pe ápe moĩmbami ha ñamoĩmba jahechakuaa mba'eichaitépa opyta tembiapo. Oĩ porã he'i ñandéve karai oñe'ẽ pohýi. temimbo'ekuérape. Ipochy pe karai ha oñe'ẽ pohýi imi chupe, omombe'u mba'eichaitépa oĩ hína pe tero. Karai jaguereko hína pépe ha'e ñande tero. Ápe jahechakuaáta avei he'i ñandéve che kyvy omoĩ pya'e ikãsõ oho hag̃ua omba'apo. Ha pe kuñakarai ohendu purahéi, Mba'eichaitépa pe'atãína? Jahechami, he'i ñandéve, kuñakarai ohendu mbegue purahéi. Jahechakuaave tembiapo, he'i ñandéve, porã, satĩ, kangy, kyre'ỹ, vai. Péicha jaguereko Ko sa'y oĩhápe hína. Ha péicha jaguereko tembiaporã. Niko ogueru ojogua va'ekue, Rolfi hasy ha oñe'ẽ ko ka'arúpe, Che taita omba'apo imba'yru pyahúpe. Maymáitévapa peve ñamoĩta porã, satĩ, kangy, kyre'ỹ, vai, mávapa opyta porãvéta hese? Jahechakuaa va'erã peteĩ opyta porãve va'erã, upéape ñamoĩmbáta ñande pa'ũ jaguerekóva hína pe kytã sosópe. Niko ogueru ojoguava'ekue. Mávapa opyta porãta, ni ko ogueru porã ojogua va'ekue, ni ko ogueru satĩ ojogua va'ekue, ni ko ogueru kangy ojogua va'ekue, térãpa ni ko ogueru vai ojogua va'ekue. Jahechami. Oimérõ pemoĩ péicha avei pende haihápe, oĩ porã pende kuatiañe'ẽme, oĩ porã niko ogueru vai ojogua vaekue. Jahechami Rolfi. Rolfi hasy ha oñe'ẽ ko ka'arúpe he'i. Ha péicha oiméramo avei pemoĩmi pende kuatiañe'ẽme, oĩ porã avei. Rolf ihasy ha oñe'ẽ kangy ko ka'arúpe. Ipila'i hína Rolf he'i ñandéve péicharõ. Ha péicha avei jaguereko che taita omba'apo Kyre'ỹ imba'yru pyahúpe. Ijetia'ehína ikyre'ỹ pórke oguereko mba'e pyahúpe. Oĩ porã, oiméramo péicha peguereko tóko he'íkuri avei ñane ñe'ẽme hikuái ajépa. Ha nahániramo katu pe moĩ péicha opyta porã hag̃ua. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme ñane rembiapo ko ára pegua, iporã ñanemomandu'ami jey ñañe'ẽ va'ekue reheve. Pe ñe'ẽ teja ñañe'ẽ va'ekuére. Ñamombe'umi mba'épa umi ñe'ẽ porandu ha ñe'ẽ teja jaipurúva. Pe'a ñanemandu'ami jey hína. Ñe'ẽ teja tekogua, pe omombe'úva mba'éichapa ajépa pe ñande rete oĩ hína, pe moõpe ñaime hína. Ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oiko ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva ja'e hína kuri pe ñande jajapóva. Ha'épe jahecha kuri. Pe py'ỹi ojepohéiva, oñembosaráiva, ajépa. Ápe, umi tapicha oñomongeta va'ekue he'i oporandúma chupe, Ha upéi, re'uka piko ne prímope pe mba'ehéva, penemandu'a chipa guasu, he'i chupe ohouka hag̃ua kuri pe hetéva. Ñane retãme jaguerekóva hína ho'upaite chipa guasu, sópa ha ojuhúva avei he'i, kamby, arro, che jarýi ojapóva he'i. Pe ou va'ekue Argentina-gui iprímo hína pea. Néi, iporã ñañemomandu'a hína.